nguona wanjiko wariti nĩ thayũ ũngĩhota gũthinga mũberethi ũcio thiĩgeni ngũi-inĩ thayũ ndakuona hau maitũ ndĩ thayũ mwarĩ witũ mũithĩrandũ tuothe tũraita force ya maĩ maya ũrekĩra nĩ ngerekano ndĩraheana ya tap na mũberethi ũraita ũngĩhota gũthinga tũrima tũu tuothe tũraita maĩ force nĩ ikinyaga harĩa ĩ- ya- ĩ- ĩ- nĩ thayũ wa njikũ witũ ũngĩhota gũthinga tũrima tũu tuothe tũraita maĩ maĩ nĩ makinyaga harĩa maraitĩrĩra marĩ na hinya ũrĩa ũrendeka na ũguo noguo ũthingu ũhana gĩkũyũ-inĩ nĩ thayũ thayũ mathiĩ ageni witũ ũguo noguo ũrabatara gũthinga na ũthingu witũ ũkanaga kana umanaga na mĩhĩrĩgo ĩrĩa tũkoragwo tũhĩrĩgĩtwo nayo arĩyo mĩgiro. Mĩgiro nĩyo hĩrĩgo. Twĩ hamwe? Mĩ- Mĩgiro nĩyo ĩkoragwo ĩ hĩrĩgo. ĩrĩa tũhĩrĩgithanagia na yatũhĩrĩgithania nĩ ĩgatũteithĩrĩria gũkorwo tũkĩmenya tũtingiuma ũũ to nĩguo tũmbĩtwo tũikare ũũ hau nĩho ũthingu wanjagia na mĩhĩrĩgo ĩno yumanaga na mĩgiro ĩrĩa tũigĩirwo kahĩĩ gaticũnaga mũindũri kahĩĩ gatikinyaga mahiga ma riko ũcio nĩ mwana wa kahĩĩ kau nĩ kana ga kahĩĩ karonio njĩra na njĩra iria karonio nĩ cia gũkagitĩra na gũkarangĩra mũtũrĩre ũrĩa ũgũka Kara- ka- karagitĩrwo gatikanakorwo ge ka mũndũ ga- ga kwamba thedekai kana gakorwo ge ga FBGQ ũrĩa mũciĩtaga tondũ kamenyera gũcũna mũindũri ge kahĩĩ mũindũri nĩ ũrĩ kĩrĩra gĩa- gĩakĩo nĩ ngũhutia kidogo amaitũ ĩrĩa mũrĩ haha na athuri ĩrĩa mũrĩ haha awa mũindũri na nyũngũ ici nĩ ici nĩ ngwatura ici nĩ ngũtemania nyũngũ nyũngũ ĩrĩa igagĩrwo mahiga-inĩ matatũ ũngĩmĩoya ũmĩkurumanie ũguo ĩkoragwo ĩhana nyũngũ ĩrĩa ĩkuaga mwana ya mũtumia na nĩgetha nyũngũ ĩyo ĩkinyanĩre na nĩgetha nyũngũ ĩyo ĩkinyanĩre nĩgetha nyũngũ ĩyo ĩkinyanĩrie kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ marĩ mataha ĩguithanagio na mũindũri na yagarũrwo ĩtuĩke nyũngũ ya mũtumia ya mwana nĩgetha mwana akinyanĩre hau arĩ nĩ harĩ mũindũri ũrĩa wĩiguithanagia nyũngũ ĩyo nĩ thayũ nĩ thayũ rĩu mũindũri ũyũ rĩ wĩ mũtumia wĩ riko ũkĩruga rĩu mĩtaha rĩ mũindũri ũyũ ũrute ũnengere kĩhĩ gĩaku rĩ nĩ mũindũri ũrĩkũ ũyũ ũranengera kĩhĩ gĩaku gĩcũne gĩcoke gĩkũrehere njoro ge mũtumia we nĩwe wamũgekire koguo tumia nĩ tũrore hau mĩhĩrĩgo ĩrĩa tũhĩrĩganĩtie mĩhĩrĩgo ĩrĩa tũhĩrĩganĩtie nyau ndĩnyitagwo mũting'oe ũcio nĩ mũhĩrĩga ũngĩ mũhĩrĩga ũngĩ tũneaga tũirĩtu twitũ gakerwo nyau ndĩnyitagwo mũting'o ũngĩmĩnyita mũting'o nĩ hayaga na nĩ ĩrĩraga wamĩnyita mũting'o yarĩra rĩ maithori mau ũkũreka ma- ũ- ũgũtũma mathiĩ kũ na maithori ma nyau matitĩkaga thĩ ndĩrĩ o haha ndĩcunĩte rũkoma ũũ nyau yanyitwo mũtingoĩ nĩ ĩrĩraga maithori maya megũthiĩ kũ megũthiĩ kũ anyway nyuma he ũthingu na nĩguo ndĩrarĩrĩria nĩguo mũhĩrĩgo witũ na nda- na nda- na- na- na ndagweta merĩ matatũ marĩa matũmaga ũthingu wĩhande terĩ terĩ mũcera witũ wĩ thayũ thayũ mũingĩ no kũgeria no kũgeria kũrũnga icũrĩ tũnyitĩrĩre nĩgetha maũndũ makinyanĩre na ndĩmwĩrie nĩ ndĩrarera nĩ ndĩrarera na harĩa ndĩ nĩ kora Wa- we- we weka ũguo rĩngĩ ĩ ndĩmwĩrie no ndĩrarera no nginyagia ngakorwo ndĩ ngĩgeria gũbanga maũndũ ũrĩa megũbangĩka ndĩ mũciĩ no nginyagia ngaikara ngĩthũkagia gĩthithi rĩmwe tondũ no nginyagia nũnge kũrĩa kũrahĩngĩ- kũrahĩngĩcana mũrĩ areri na mũrĩ aciari na arĩa matakinyĩte hau no nginyagia ũkageria kuona ũrĩa kũrathiĩ ũthingu nĩ twathinga baibũ na ũthingu ndamwĩra umanaga na mũthuri wanacirĩrwo thingira ndũregagwo nyũmba mwana areragwo na rũthiomi rwa nyina mĩtugo ĩrĩa tũkwaragĩrĩria na tuoka na tuoka mwana areragwo na rũcia- rũthiomi rwa nyina na akarangĩrwo nĩ magongona nĩ ithe nĩkĩo mũthuri nĩwe ũkuĩte mbũri ta tha na kũrangĩra ciana na gũcigongonera ndĩmũrie tũrarĩrĩria mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni na ciothe nĩ tũhutĩtie Morgan Morgan

no nginyagia maũndũ mau mothe matwarane Mara- nĩmo nĩmo mekũratania ũndũ ũyũ wothe na ũkinyanĩre na nĩ mũĩ kĩondo kĩa na njia nyambo-inĩ kĩanauma kĩanauma kĩngĩaga kwambwo ũrĩa kwagĩrĩire gĩkorwo gĩtirĩ na itina rĩega ona kĩambwo na gĩkinyĩre kinya kwĩ nganangũ kĩondo kĩu gĩtirĩ iga ona gĩakorwo gĩ gĩthaka atĩa no thiũ kĩa gĩgũkorwo gĩtekwĩrũgamia nĩ kĩragwa koguo nĩ kuga gĩikarĩro gĩakĩo kĩna gathĩna na nĩho harĩa mĩtugo ĩranjĩria Atumia arĩa matumaga ciondo kĩrĩa kĩagĩrĩire na nĩ kĩagĩa na itina rĩega nĩgetha ona gĩoka gĩgĩthakaraga gũkũ nĩ kĩrahota kwĩrũgamia. Nĩ thayũ. Nĩ mũgathigia nĩ ngwĩhe commercial break. Gwe commercial break na ndi na ndigo pause live ndĩrenda ĩthi na mbere thũngĩ nĩ ihũrire nĩ ndĩrenda gũthiĩ kũmĩhũthia ngũtiga ndekĩra karwĩmbo ka ndagĩka cigana ũna mũnjĩtĩkĩrie no kwa mũtikũnjĩtĩkĩrie mũnjĩre na mwanjĩtĩkĩria ngwenda inyuothe twĩ live mũnjĩre thayũ thayũ ndigacoke ndĩkore ndĩ ika na arĩa mũraingĩra thaa ici ti kũgũra ndora aca nĩ njikarĩte he ihinda inene na thũngĩ yakwa nĩ ĩkire ũrĩa ĩĩ nĩ ngwenda gũthiĩ na niĩ nĩgetha ndigagĩke kaũndũ karĩa na ndingĩenda kaũndũ kau kahanĩkĩre nĩ thayũ kamau nowe ndona twetĩkanĩria ngĩcoka nĩ ngũgũkora njĩtĩkĩriai o ndagĩka igĩrĩ na ngĩkuonoria thũmbĩ

ndacoka aha aha nitwacoka eh turaria cia mitugo ũthingu, kĩgongona na mũgongoni. Nĩ twaria cia mĩtugo na twandandamũra. Na twandandamũra na twataũkwo na twaiguithania. Kamau nĩ ndacoka? Meri ndĩ haha rĩu. Ĩno nĩ ĩrĩa twĩtaga marathon ya kũrĩkĩrĩria. Na marathon ĩno tũkũmĩ tũkũmĩcira o kaũndũ kanini. Tũkũmĩtindĩka o kaũndũ o ũguo tũratwara o kahora nĩ amu tũrĩ Agĩkũyũ, tũrĩ Agĩkũyũ Gĩkũyũ-inĩ.

Eh, kinya mbugu iria tũbatiĩ gũkorwo tũgĩcikinyia kinya cikorwo ciakinyanĩra na mũkorwo mwaigua na mwamenya kĩrĩa gĩgũtũmĩte kana kĩratũma tũkorwo tũkinyanĩire haha arĩa tũrĩ nao

nĩ nginyu harĩa gĩgũbatiĩ gũkorwo gĩkinya na ĩ nginyu ũguo ndĩ mũkenu tondũ kĩu nĩkĩo niĩ bataraga gũkorwo ngĩona kana ngĩkinyĩrwo nakĩo.

ngĩũka kũrĩkia mbũgũ ĩno tondũ ona riũa narĩo nĩ rĩratũteng'eria rĩrote gũcoka tũmĩtaga rĩrote gũcoka mbaire rĩrote gũcoka mbaire na rĩgĩcoka rĩrĩa tũkorwo tũithĩranĩtie ũhoro ũyũ wothe na tũkaiguana na mbũgũ ĩno ĩgakinya mũciĩ mwene nyaga atũhe hinya na ũhoti kũrĩa tũrĩingĩraga live kaingĩ nĩgetha tũtunyane ndume niĩ no ndĩrebanga nĩgetha maũndũ maya makinyanĩre nĩgetha live ĩno ĩkorwo ĩrũgamĩte ũguo nĩ njĩkĩte ĩragwo ciĩtaga nĩ njĩkĩte modification nyingĩ mũno kana ngaiga nĩgetha ngorwo ndĩ ũguo eh, eh, eh, eh, thimũ ĩyo nĩ mũrona ndĩrainaina na thauti ĩ sawa nĩ modification njĩkĩte na nĩ thimũ ti tripod ndĩratũmĩra no ndĩ njĩra-inĩ ya gwetha tripod na nĩ nguona na nĩ ndĩramĩona handũ na nĩ njũĩ nĩ ĩgũka ona ring light ona ũtukũ gwakinya

rĩu nĩ gũka niĩ nyendaga kwĩyaria na kwaria ũrĩa kũrĩ rĩrĩa ngũhota gũkorwo ngĩingĩra live anytime anywhere tondũ mbũgũ ici nĩ ciũkaga no iria cina bunjo mũno iria cina bunjo mũno nĩ citũmaga ndĩtungumanie kinya harĩa haki- kinya ngarigwo hĩ nĩ nakũ Nengera, nengera nko. Rĩu hau nĩho hau ĩyo noyo njuge ndũmĩre gĩthũngũ ĩyo noyo wori ndĩ nayo equipment cia gũtũ- gũ- gũtũma ngorwo ngĩthiĩ raivu hĩndĩ ciothe icio nĩcio cira icio nĩcio cira ndĩ- tũretha nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra raivu tũtarĩ na mbara na tũtarĩ na kwa shamimam 3 nĩ thayũ ĩĩ nĩ thayũ ũtindĩkĩte ndorete kũingĩra nĩkĩ wakua kana nĩkĩ ũgũkua niĩ laivu yakwa ndĩimakagia kana ĩna andwana kana ikũmi kana ikũmi na atano Eh, arĩa othe makĩrĩ haha ngwĩnyihia mũno ndĩmwĩra nĩ ngatho Ti kũ- ti gũtiriha ndĩratiriha nĩ kũ appreciate ndĩra appreciate arĩa twatinda nao na arĩa tũrĩ nao ndĩ mũkenu kũrugagĩrwo rĩtikũrugagwo rĩihũrĩrwo andũ aingĩ rĩkũrugagwo we ũhote gũkua kana gũtaha kĩrĩa wataha na wagĩtaha na ũhũthũ ũkĩũrũra ũrĩa ũkũrũraga thimũ-inĩ yaku wona kĩrĩa ũkwendaga kana wa- watuona na watũthikĩrĩria tũrĩ akinyu na tũrĩ akenu niĩ ndigwĩka harambĩ ya gwetha tripod na gwetha indo ici ingĩ niĩ mwene nyaga nĩ ekũhe hinya nahe ũhoti na ũtana wa andũ aingĩ arĩa tũgũkorwo nao kĩrĩa kĩrabatarĩka no gĩkuoneka na ndirĩ haha gwĩka harambĩ ndĩ mũgathigia kĩng'ore na nĩ ndĩtĩaga ndĩ mũ- ndĩ mũtũrĩku ũguo nĩguo mugaga ndĩ mũtũrĩku ĩĩ no ũngĩenda gũ support ndũmĩre ciugo ici ũngĩenda gũ support ũrĩa tũreka hena namba ĩ hau nĩ ĩgũpinwo no ũtũ support na kĩrĩa ũrenda na to mũhaka Shi mami nĩ ngwaria nĩ ngwaria tũthiage nayo kaingĩ ũngĩenda gũtũ support nĩ wekĩrĩrwo ndarisi hau nĩ wekĩrĩrwo ndarisi hau no tũ support nĩgetha tũhotage gũkaga kaingĩ tũtegũtĩrĩria na to mũhaka no tũrĩũkaga no ũngĩenda ĩthiĩ na mbere makĩria

Ndĩraria ũmũthĩ ndĩ ika tondũ harĩa njikaire nĩ hakunde kũrĩkĩrĩria. Koguo tũgũthiĩ na mbere na kuga ũtana wanyu nĩguo ũtũhotithie tũkage kaingĩ. Niĩ njaragia ma, macararũkũ. ngakũtunya nduma na ũkahota kuona ũtheri na rĩaku rĩkoragwo rĩrĩa rĩ- rĩkoragwo rĩrĩ rĩa ngiri na maingĩ rĩkoragwo ũgĩthondeka mataha tondũ ũkoragwo wĩ wa kũiguithania nyũngũ na mataha ciana cione ũtheri na ciguane ciana cione ũtheri nyũmba yaku yone ũtheri na maiguane ĩĩ rĩu ti kũhoya ũhoyaga mũgĩkũyũ gĩkĩ nĩ ngwaria I will speak boldly mũgĩkũyũ ndahoyaga amu nĩ mũhe mũgĩkũyũ nĩ ngatho acokagia na he mũndũ nderire ngatho nĩ cirĩ nĩ cirĩ guoko ngatho nĩ cirĩ guoko na ciaumire reke nyambe ndĩ kũingĩra hau nĩ ndĩingĩra ngatho nĩ cirĩ guo ngatho nĩ cirĩ guoko mũgĩkũyũ ndahoyaga onani ndihoyaga nĩkĩo ũraigua ngĩkwĩra ndiramwĩra hei nĩgetha no no nĩ ngatho ngũcokeria mwene nyaga atĩ nĩ ndahota gũkorwo na live ya mathaa merĩ na ndinahoya mũndũ kĩndũ ngera mwene nyaga nĩ nga- nĩ ngatho ngamũcũngĩra mũhera nĩ kũhe kayũ ga kũhota gũkorwo ngĩaria na inyuĩ ngamũcũngĩra mũhera nĩ kũhe mbũgũ ngahota kwaria na kwaranĩria na inyuĩ ũguo tũraranĩria koguo we ci mami ndũkanahoe ũrĩ mũgĩkũyũ twĩ hamwe ndũkanahoe cokagia ngatho o tũrĩa tugaga in, in, in, in english just give thanks twĩ hamwe and the rest will flow

kĩũria gĩothe niĩ ndĩgĩtĩkaga very serious and very personal nĩ kinya gĩkinye ũrĩa wĩragwo atĩrĩ driving the point home na ngwĩciria yakwa nĩ nginyu mũciĩ na ndĩmĩkinyagia mũciĩ ũrĩa yagĩrĩire na ndake na cima mĩaikonu waiganĩra mĩtugo ũthingu na kĩgongona na mũgongoni

Akoragwo e mũhoreru ta ndirahũgĩ, nĩ endete thayũ tondũ nĩ ahetwo tha nĩ mwene Nyaga. Na tondũ nĩ njaririe cia mũtumia kuma kĩhiko-inĩ rĩ, mũthuri nĩ umaga kĩhiko-inĩ? Mũthuri nĩ umaga kĩhiko-inĩ? ndigwĩting'ũria na ndikwaria twaririe cia na nĩkĩo njugire mũthingi tondũ tũtirugaga nyũngũ igĩrĩ mũindũri ndũngĩkia nyũngũ igĩrĩ ĩ mutumia mutumia uri kihiko-ini kana mutumia mwina muthuri ne kihiko-ini ndakomagwo nake hau nä tucoraga line that's where we draw the line that's where we draw the line atangä korwo nä umä te na magatigana na mũthuri wake na ndabatiĩ kwĩyũrũria nĩgetha arangĩre ciana o angĩkorwo arĩ nacio mũthuri wĩ kĩhiko-inĩ No akorwo nĩ arauma no ndarakoma na mũtumia wene nĩ gwetha aretha kĩambũri kana mũtĩ itũra kana mwenja mũiri ũrĩ nyũmba arĩ mũka nĩ maiguanĩire ũndũ ũcio. Rĩanyi ndiũĩ kana arĩ haha. nĩwe ndĩracokeria kĩũria gĩkĩ arĩa ma nĩ raithi mũno mũndũ wa nja gũthaha tondũ nĩ magayanaga na mwene nyaga ũmbi no mũthuri No mwarie nake mbere. atangĩkorwo nĩ gũtharia atharia nĩ eragwo mwene nyaga nĩ endete kĩũmbani gũkĩra gĩtharia kĩũmbani kĩũmbanaga no ngorwo nĩ- we wĩ hau ũranjĩrorera nĩ ndĩrakũmba na ũrĩa hana no ũkorwo nĩ wombwo nĩ mĩndĩga yakwa kana wombwo nĩ ngonde yakwa kũira kana wombwo nĩ ũrĩa ndĩraria ndakũmba nĩ ũrĩa hana no gĩtharia gĩthiaga gũtharia kĩhiko kĩigĩrĩre kana gĩakĩku nĩkĩo heragwo kĩũmbani nĩ kĩega gũkĩra gĩtharia niĩ ndirĩ gĩtharia no ingĩkũmba ndingĩ I, I cannot protect that angĩkorwo nĩ ndakũmba na ndũrĩ mũtumia wene ona wĩ mũndũrũme no ngumbe nĩ ũndũ wa mathaga marĩa ndĩ namo na ti atĩ nĩ tũgũkomania aca ndakũmba nĩ ũmbo ũrĩa wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wakwa wa gũkenia meri ngwĩciria nĩ ũranjigua o wega ũguo nĩguo tũhanaga atĩ kĩũmbani nĩ kĩega na kĩũmbanaga na ikũnia kana kĩũmbanaga gĩkĩmĩa tondũ ndarĩ kĩndũ atũmĩra no mũnyaka ũrĩa ũndũ wa bata nĩ thayũ nĩ thayũ ndona twĩ hamwe nĩ wĩragwo arombana tondũ kũmbana niĩ

aura yakwa ũmba wakwa nĩ wa gũkenia ũguo nĩ kuga niĩ nĩ ndakũmba no nĩ ndikwarĩirie wakenio nĩ mĩndĩga wakenio nĩ ng'onde nĩ ng'onde ici ndĩ nacio njirũ ici cia rĩũmba rĩa kĩrĩnyaga wombwo nĩ nderu na meri ngwĩrire ciakwa nĩ 21 wĩihũrĩrie hau hangĩ eh, eh, hau hau tũtirikoragwo na kĩ tũtikoragwo na mbara na tũtigakorwo nayo na tũtigakorwo na mbara bata nĩ tũtĩye tũtigatharie tuga gwaku wega ndũgagũtuge na mbara reke nyingĩre cia kĩgongona oguo tũigaina ndigwĩcokera rĩngĩ ndigĩtie rĩu kuoya ciũria cia live kĩgongona Kĩgongona nĩ handũ hothe haamũre, ta mũtumia na nyũmba yake no rĩrĩ, kĩu nĩ kĩgongona. Ũrĩrĩ wa mũtumia ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩkomwo nĩ mũthuri ũngĩ tiga mũrũme. ngwĩciria ndĩranyitĩka wega ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩkoma na na mũndũ ũngĩ tiga mũthuri guo tondũ kĩu nĩkĩo kĩgongona shimami kĩũria kĩu nĩ ngũgũcokeria no ti thaa ici reke nyambe ndĩkie cia kĩgongona thaa ici kĩu nĩ kĩgongona kĩa mũtumia na kĩgongona kĩngĩ kĩa mũtumia nĩ riko nĩ rĩrĩa ma- mahiga matatũ kana gas cooker ĩyo tũmĩraga nayo kana cooker ĩrĩa tũmĩraga kĩu nĩ kĩgongona gĩtibatiĩ gũkorwo kĩhutio nĩ mũndũ ũngĩ whatsoever kinya mũthuri guo ona mwendainĩ atĩa ũcio nĩ ũthamaki wa mũtumia na gwakinya hau in quotes riko mũtumia nĩwe mũgongoni kĩu tũnyitane nĩ njũĩ ndikwendwo ngĩngĩaria ici

ruki ũraigua ngĩmwĩra niĩ nĩ njaragia na ndikwĩta mwaria ma tondũ he mũndũ ũngĩ wĩtaga mwaria ma njamba twĩ ndũgũ tondũ nĩ yaragia ma na ĩkamenereria rĩu hau hau nĩ haritũ ndũkanareke riko rĩaku rĩingĩrĩrwo nĩ mũndũ tondũ ũyũ nĩkĩ arehe riko rĩaku arehe kĩndũ gĩa gũtũra mũhĩtanagia na ciana kana mũkahĩtania na mũthuri guo ũragie thĩna ũrauma kũ no nĩwe warekire mũndũ aingĩre kĩgongona-inĩ gĩaku we wĩ mũtumia wĩ mũgongoni mũtumia eragwo ti mũgongoni tondũ ndaitaga thakame thakame yake aitaga hĩ- kahinda gake gakinya ka mweri na kahinda kau akoragwo akĩgaya na ũmbi na mwene na akoragwo akĩrwo you are ready to create nĩ thayũ njoki wa ndũng'ũ nĩ thayũ ndakuona na ndona mũraririkanio arĩa mena ũtana hena ndari mũrekĩrĩrwo hau wĩna ũtana no wĩkĩre hau na nĩ tũgũcokia ngatho nĩgetha programu ĩno ĩgũkinyagĩre kaingĩ na ĩgokaga kaingĩ ti muhothi turetia na ti nduhi turetia kiria wiki ati ta riu hena upendo ni ekirire kiria ekirire na ni angenirie na ijui tukirikia live na aria me live matirenda kuma live ni ijui ni megwika manene rumirirai live no twarikia ni ndigũkũrũmĩrĩra ngũria atĩ ĩngĩ aca okorwo nĩ ũrenda kaũndũ gaka gathiage na mbere maingĩ ithuĩ tũ- tũ- ithuĩ tũkaga rĩrĩa twahota tũkaga rĩrĩa twahota na ũhoti witũ niĩ ndirĩ wika no maingĩ njũkaga ndĩ wika njoke hau hau ndakwĩra hau ndakwĩra kahinda karĩa mwĩtaga ka atumia ka mweri rĩu nĩ- nĩ nĩ nĩ nĩ mũtumia ũkoragwo agĩ- akĩgayana ũmbi na mwene na hĩndĩ ĩyo nĩyo akoragwo ena hinya ũrĩa mũingĩ mũno wa kũmba kĩrĩa gĩothe arabatara ndũmĩra gĩthũngũ the manifestations that you use at that time whatever you manifest at that time

mũgongoni na ndahutia na kĩgongona niĩ ndĩ mũthuri gwa na igongona to rĩa gũthĩnja na ti rĩa ithĩnja kũgongona nĩ gũkinyũkania tũthiĩ na mbere ũguo tũiguane na tũkinyanĩre na nĩ gũgũkinyanĩra nĩ amu harĩa tũrorete ĩno ndĩngĩhingĩrĩrĩka ĩno nĩ ya mwene Ita- ita- ituĩka rĩ no nginya gĩrĩkinyanĩre mũgongoni na kĩgongona nĩ twacira na twakinyanĩria Take home. Mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni cikuagwo nĩ mũndũ ũrĩa ũthingĩte na mũndũ ũrĩa ũthingĩte nĩwe ũĩ thai na thayũ nĩ kuga atĩa kĩu mũnyite na angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũmĩrĩra nginyo nginyo-inĩ ici cia maithe maitũ marĩa matarĩ na ũcuke na matarĩ na mbara thinga maũndũ magĩrĩre thinga maũndũ magĩrĩre na wathinga maũndũ magĩrĩre mbara ici cirakũgia cia kĩmũciĩ nĩ ũkũhota gũkorwo wacikinyanĩria na mbara ĩthire. Mbara yaku ndĩgũthira wathiĩ thingira, ona ũngĩthiĩ thingira ũtarĩ ũrathinga ndũkuona ũtheri. Na ndĩmwĩrire thingira ũrĩa mũnene nĩ wa thoguo. na kĩrĩra kĩa maitũguo tondũ hatirĩ thingira ũtarĩ mũmbi na mũmbi nĩ arĩ kĩrathimo gĩake niĩ mũgathingia mbũgũ ciakwa ciakinya hau na ti gũtira- ti- ti gũthira ciathira nĩ amu iria nyuma heane mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndacikinyanĩria kũringana na ũhoti wa mwene Ũrĩa ũheaga mĩhũmũ na ũheire mĩhũmũ. Nahe kayũ, nahe mũgambo, ndahota gũkorwo ngĩaranĩria na inyuĩ ũguo tũraranĩria. Live yakwa nĩ ĩgũkorwo ĩ open yeterire ciũria. Na ngwambĩrĩria na kĩũria gĩkĩ ndorio haha.